rhowch gynnig arni. Uh, heddiw, da ni'n mynd i fod yn gael go ar argraffu dylyniad ein hunan ar t-shirts. Gan ddefnyddio proses o'r enw argraffu sgrin. Felly, fyddai'n dechrau wrth dylunio fy stencil a wedyn torri o allan, wedyn tapio ar y sgrin a wedyn gwasgu yr inc ma ar fy crys ti. So, well i ni ddechrau a dyma'r fideo, gobeithio newch chi mwynhau. Wel, so ni jyst yn dechrau wrth dangos i chi Hence the Moon, uh, lle dwi wedi gael kit screen print hefo o. So mae'r cwmni yma wedi cael ei sefydlu yn Prydain a fel dych chi'n gweld gynnu nhw lwyth o pethau gwahanol, screen printing. So maen nhw hefyd efo lwyth o cyngor o sut i agraffu efo sgrin hefyd. So dwi jyst yn mynd i clicio ar hwn i chi gael gweld un o blogs nhw. So dyn ni'n mynd i bod yn canolbwyntio ar wneud screen printing gyda stencil heddiw ar t-shirt, so jyst yn mynd i clicio ar hwn. Fel dach chi'n gweld, mae'n efo lwyth o lluniau a lwyth o wybodaeth o sut i wneud y proses. Ar y dde, dach chi'n gweld gyda nhw lwyth o gwahanol um, tags bach, a mae hynna jyst yn gwahanol blogs gyda nhw ar y proses a cwestiynau mae pobl wedi gofyn. So, um, nes i ffeindio fo'n rili really handi i just um, gael refresh bach ar y proses, really, i just sbio dros dy hyn. Felly dwi jyst yn mynd i clicio ar yr wooden silk screen printing frame sy'n chi gael golwg bach ar hwnna, so mae hynna'n un o'r pethau dyn ni'n mynd i fod yn defnyddio heddiw. Um, a fel ydych chi'n gweld, uh, fydrych chi gael sizes gwahanol um, a fatha mesh count gwahanol. So nes i dewis uh, ffram a trig sy'n i'n meddwl sa hwnna'n digon fawr i um, orchuddio fy t-shirt. Um, ond fysa un a pedwar yn digon da i ffitio ar dy t-shirt hefyd sy'n i'n feddwl. A dwi'n meddwl nes i fynd amdan um, 43 te ar gyfer fy mesh count um, fel maen nhw'n awgrymu ar y wefan. So o'n i hefyd angen squeegee, so nes i penderfynu uh, dewis yr un aluminium, bod bod o'n hawdd i'ch nau. Um, fydra chi ddewis maint sydd yn siwtio ffram chi. Gwrs, y peth mwyaf bwysig ydy'r inc, so nes i penderfynu mynd amdan um, inc maen nhw'n supplyio sydd yn water-based inc. Um, a fel ydych chi'n gweld, mae yna lwyth o gwahanol lliwiau fe ydych chi'n gweld. Um, nes, i, nes i gael sets bach o um, pimp o'n o gwahanol lliwiau, ond dwi'n mynd i just bod yn iwsio'r un jet black ma heddiw. Rhywbeth reit dda amdan water-based inc, mae fod wedi bod yn well i'r ymgylchedd na incs eraill, a mae fod wedi teimlo neis hefyd ar ôl sychu a gael ei setio. Felly, rwan da ni efo gyd o kits ni, uh, well i ni ddechrau. Felly, dwi'n mynd i ddechrau off gan defnyddio um, pensal a papur i dylunio fy stansal. So, dwi'n defnyddio papur layout. Um, o'n i'n meddwl oedd o'n reit dda, cos mae'n papur reit tena, um, a hefyd mae'n stopio inc mynd trwy fo, so o'n i'n meddwl sa'n papur reit dda i ddefnyddio. Maen nhw'n awgrymu defnyddio papur rewgell ar y wefan, ond fedrwch chi defnyddio unrhyw fath o bapur rili, really, jyst fod o'n digon da i um, stopio'r inc mynd trwad. Wel, unwaith o'n i 'di gorffan fy dyluniad mewn pensel, nes i jyst defnyddio beiro du i fynd o'i amgylch i wneud o'n amlwg i fy hun um, lle i torri gyda'r cylla. A unwaith o'n i wedi gwneud hyn, uh, nes i mynd ati a ddechrau torri gyda'r uh, cyllell crefft. A just wrth cymryd fy amser, watsio bysedd fi a neud yn siŵr fod 'na bwrdd torri o dan y papur rhag diwetha fy dasg. um, nath o cymryd ta awr neu rhywbeth, neu hanner awr eich i, i torri nhw gyd allan. Um, bach o faff i. Uh, ond mae hwnna'n rhywbeth eich as chi gallu uh, laser cytio yn hytrach na torri allan efo cyrchau um, yn y dyfodol chi. Neu um, sa chi gallu hefyd torri allan stencil gyda siswrn, neu sa chi jyst gallu iwsio um, tap masking hefyd os sa chi isio. Cyn argraffu ar y t-shirt nes i jyst smwddio fo i wneud yn siŵr fod y defnydd yn llyfr. Yr oedd yr crys ti o'n i'n defnyddio yn 100 o 100 cotwm. Hefyd nes i jyst rhoi dan y carbod yn y t-shirt rhag fod yr inc yn mynd reit trwyddo fo. So, o'n i wan yn barod i tapio fy stencil ar y sgrin, so fel ydych chi'n gweld dwi'n defnyddio masking tape i wneud hyn, a wedyn jyst wneud yn siŵr fod o yn y canol, yn wneud yn siŵr fod yna ddim byd o'r sgrin yn ddangos um, sydd, sydd ddim y stencil chi, so jyst tapio unrhyw um, pethau o'n i, o'n i ddim yn cweith yn hapus efo hefyd ar yr dyluniad. So o'n i 'di paratoi fy stencil, tapio ar yr sgrin a um, 'di paratoi yr crys T, o'n i'n barod i argraffu ar y crys T. Oedd i mor braf, nes i penderfynu wneud hwn tu allan, so nes i roi chian ar y bwr, ragu paent mynd i bob mam, a um, roed fy t-shirt arno fo, a wedyn uh, gosod fy sgrin um, lle o'n i eisiau'r dyluniad fynd. A wedyn roed blodyn bach o inc yn gan ddefnyddio'r squeegee neu'r gwasgfa. Gwasgu'r uh, inc uh, dros, dros fy dyluniau. Nes i just mynd dros fel chydig o weithiau i wneud yn siŵr o digon inc yn mynd dros y deunydd. Unwaith o'n i'n hapus efo hyn, nes i just codi yr sgrin yn ar y deg oddi wrth yr crys ti.

Peth nesa oedd jyst i gadael o sychu a um, jyst disgwyl tan oedd o'n barod i um, roi huan smwddio arno fo unwaith eto jyst i setio rinc. Chi ar ôl o sychu, um, fe rhaid tynnu allan yr carbod a da chi'n gallu gweld um, lle mae'r inc di fethu um,

So dyma fo, a dyma chydig o lluniau cheesy ohono fi yn yr ar yn trio bod yn model gyda'r t-shirt. Wel, diolch yn fawr iawn am gwylio yr fideo yma. Gobeithio ydych chi wedi mwynhau. Dwi wedi rili really mwynhau creu fy crys ti. Um, os ydych chi fe yn o gwestiynau, jyst gofynnwch yn y sylwadau. Diolch yn fawr eto a gwelwch chi os nesaf. Ta!